Inselmilkom jena Karl Xkembrin il-qakom għas-sitt episodju tal-podcast Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna miġjub minn Ben Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba ġurnalisti, pubblikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Illum għanna maħna mistiedna li marret timraħ il-bot f'kontinent ieħor, eh, hija poetessa, awtriċi li tikteb kemm bil-Malti u l-Ingliż, traduttriċi u kollega tiegħi fuq il-Kumitat ta' Pen Malta, anzi hi il-Viċi President. Mana allura għanna lil Mirjam Kalleja Xo. Merħba Mirjam. Grazzi Karl tal-istedina u tal-introduzzjoni. Jiena ninsab Nairobi fej fej u naħdem u nqatta ħafna mill-ħin tiegħi, inti fej tinsab Mirjam? Mela jien edha Birmingham, Alabama fl-Amerika. Ili għaw mis-sena li għaddiet, jisu kważi sena u nofs dal-waqt. Ġejna għaw għax eh, ir-raġel tijaj oriġinarjament minn għaw, ridna noqdu ftit. Ħdejn il-familja tijaw u ridna bidla fil-verita u koll. U kif qed issibek hemmhekk? Ħanejdlek, kontinent differenti, kollox differenti, kien hawn ħafna x'tidra. Ovvjament eh, nimmissja ħafna l-ħbieb u l-familja, kif ukoll isu il-ħbieb li nagħmel permess tal-kitba, fimt? Mhm. Però hawnhekk l-ewwel net il-qawni vera il-kittieba pereżempju laqgħuni mill-ewwel afdawni biex nibda nagħmel workshops, hawn ħafna attivitajiet għall-kittieba, ħafna opportunitajiet, I mean hawnhekk stess f'Birmingham kif ukoll viċin fejn forsi tista' tmur bil-karozza jew konferenzi taqbad ajruplan ovvjament. Hawn ħafna siġar u pjanti li ngħidlek il-verità kont imxennqa għalihom. In-natura dejjem viċin tiegħek, l-hawn isfel speċjalment fis-south, hawn biodiversity kbira, allura jiena kont qisni qisni qatt ma rajt siġra kważi u għadni għax kull staġun ikun differenti. Eħe, nista' ngħid l-istess hawnhekk mill-Kenja, in-natura hija xi ħaġa fenomenali. Però il-ħaġa kostanti li żammejt inti inti kif qed inti stess bqajt tikteb u bqajt attiva fil-workshops, eh, ġifieri dik hija importanti li anzi milli nista' nifhem jien naħseb naħseb multiplikajt dan it-tip ta' xogħol il-kitbiet u l-attività tiegħek f'workshops u hekk. Eh, kif iva, Ngħidlek il-verità speċi ta' fil-bidu fejn bejn biex nimla l-ħin Fimt għax daqqa waħda jkollok ma jkollokx ħafna attività attivitajiet soċjali, ma tkunx taf ħafna nies, ma tkunx taf fejn taqbad tmur speċi. Ġifieri jiena qed ok, x'se nagħmel, se nagħmel b'dal-ħin speċi ta' free time żejjed, fimt li kelli u u bat speċi ta' bejn nistudja ħafna iktar, nikteb, infittex I mean għax kont inqatta' ħafna ħin u għadni fil-librerija li bħala resources kien hemm ħafna u u bdejt ukoll permezz tal-workshops li li kważi mill-ewwel bdejt bdejt nagħmel workshops u mbagħad wara ftit Kienu jintlew il-klassijiet u bdejt nagħmel tnejn kull xahar. U ħadd ħafna gosta u ħafna min jikteb bħala popolazzjoni, I mean, mawx nis daqs Malta per square meter, vim ta' għawin għas nis, ovvjament, imma u ħafna kittiba u ħafna min tinteressaħ il-kitba allura jispeċita jridu jippruvaw, jridu u naħseb jippuxjaw iktar lilhom infushom fil-verità milli rajt mill-esperjenza tiegħi. Sorry. Le, għad sanaj l-ek nġu għal-workshops eh, fi ftit ħin, pero ah, li interessani nkun naf qabel naslu għal dawk hija għaliex inti inti tħarriġt bħala spiżjara, kont taħdem spiżjara f'Malta u iva. jidher li bdejt tikteb u tippubblika pjuttost eh, tard, għalmenu l-pubblikazzjoni ġiet eh, mhux daqshekk bikri fil-stadju ta' ħajtek biex niftehmu hekk. Eh, kif tista' tispjegalna ftit ġara hemmhekk u kif bdiet il-kitba? Iva, ili nikteb, ili nikteb minn meta kont zaħira, eh, teenager, probabli, u domt ma ma qasamt il-kitba tiegħi l-ewwel net ma ma ħaddieħor ħli forsi xi jinnaf xi boyfriend jew jew xi ħabiba. U dejjem għaj min kienu jgħidu li għal vera zbieħ speċta ma ma ma konċ mm, ma konċ nitħajjar daqsek biex biex nipublika. Umbat, pero dejjem kont nħoss din speċta nuqqas. Femtina kont naħdem full time ġo spizzerija, Kien xogħol impenjattiv ħafna, xogħol sabiħ in a way imma imma xi daqqiet kont ngħajja wisq u l-pazjenti sa ċertu mod kienu jgħajjuk, any way. U ndunajt li kien hemm xi ħaġa nieqsa. U speċi ta' kelli bil-fors, in a way, nagħti kas dik il dak in-nuqqas u ndunajt li li kienet il-kitba. U kif se it-tibdila saret bil-mod ħafna fil-verità, Karl, ma ma kien ma kinitx night and day kif jaħsbu jaħsbu ċertu nies, bdejt fil-verità bdejt innaqqas ftit mix-xogħol ta', ta spiżjara u nżid ftit bil-mod il-mod mhm. l-istħarriġ fil-kitba u bdejt nagħmel workshops Malta wkoll. Umbat bdejt immur open mics u hemmhekk saret naħseb il- l-switch fil-verità, kont mort attività jgħidulha salon fejn kulħadd kien jaqsam mhux kitba biss ta' anki arti, ikel, kien ikun hemm grupp sabiħ ta' nies hekk li li kien kien ambjent li dak iż-żmien jiena speċi ta' ħassejtni li stajt nibda naqra x-xogħol tiegħi quddiem in-nies. U mbagħad minn hemmhekk spiċċajt norganizzhom jiena dawn is-salons għax il-persuna li kienet tagħmilhom marret Għawdex insomma u konna ħbieb ħbieb u qalli isma' tajjeb tagħmel tagħmel dawn is-salons Warren. U mbagħad sirt naf lil Zvezda u David Pisani ta' Ede Books u kont kont urejt ix-xogħol tiegħi lilhom. It was my dream imma fl-istess ħin ma kinitx ma kinitx daqshekk pressing fimt li li nippubblika ktieb. Imma huma suġġerewli isma' spiċċa għandek xogħlok tajjeb biżżejjed biex tippubblika. Hemm, naħseb kien hemm żmien ieħor ftit qabel fejn kont issuġġerejt lil pubblikatur ieħor u kienu qaluli le aħna ma nippubblikawx poeżiji bl-Ingliż għax kien hemm mhm. dik, fimt, kien hemm dik il- Għax inti tikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Imma nikteb kemm bil-Malti, kemm bl-Ingliż, però ħafna iktar bl-Ingliż. Ah, ah. Allura l-ktib tiegħi kien se jkun bilingual imma ħafna minnhom bl-Ingliż kif taf inti rajt Pomegranate Heart, għadni nikteb bil-Malti imma mhux naħseb 10% bil-Malti, 90% bl-Ingliż. Allura speċjalment ħa ngħidu hekk Malta ftit żmien ilu tikteb bl-Ingliż ma kienx daqshekk popolari. Mhm. Issa inbidlu ħafna l-affarijiet Qed ngħidu qed ngħidu nbidlu isu isu f'temp ta' xar snin hux. Iva, iva. Hmm, hmm. Għax ngħidlek il-verità kont inħossni jiena naqra outsider. Hmm. U bejna x'kont nistħi, fimt ma konċ ma konċ fil-klikka, kien hemm ħafna raġunijiet, ma konċ fil-klikka, ma konċ studjajt il-lingwi, kont studjajt eh, xjenza. Mm. Ħasse, kont nħossni fil-bidu, kullħat jaf il-xuxin. U jina kont mm-hmm. immur l-open mic, nistħi ftit, kullħat ikun qara bil-Malti kważi nitla jinna qara xaħġa bil-Inglis. Fimt kienem dik il- dik il-divide għal-bidu. Mm-hmm. Issa, issa ma nħossnix hekk, ta, u l-aħħar snin ma ħassejtnix hekk. Imma wara li xi ħadd jgħidlek isma' aħna ma nippubblikawx poeżiji bl-Ingliż. Mhm. U bej hekk u bej li ma kontx l-iskola ma l-istess nies, fimt li qed tarhom dejjem l-open mic, kien hemm perjodu diffiċli ħanejdu hekk. Li mbagħad you overcame it mod mod. Eh, iva, iva, ħafna mbagħad ispeċ ta' darba publikajt l-ewwel ktieb u mhm. naħseb kien hemm min apprezza li qed ngħid xi ħaġa sura ħanajdu hekk. Fim ta' xi sek inti ma tkunx taf meta tkun waħdek meta ma tkunx qed taqsam il-poeżiji ma' ħaddieħor li jgħidu li ħafna din, I don't know whether my poetry is good enough, fimt, mhm. ta' inti ma tkunx taf U din din hija hija tema tema li qed tinqala ħafna f'tul daw il-poddati minn awturi li hmm. jgħidu li m'għandniex pereżempju kritika jew review eh, serja tal-kodba li joħorġu f'Malta, m'għandekx dak il-feedback li tieħu fi swieq ħafna ikbar fejn hemm forsi iżjed riżorsi u anke fejn hemm inqas familjarità x'aħna Malta jekk ħa nikteb li l-poeżiji tiegħek ma jappellawlix jiena u int f'daqqa waħda ħa niġu f'pożizzjoni pjuttost imbarazzanti għax nafu l xulxin mentri nafu wisq il xulxin. Naħseb li rrid nasal għalih miegħek hu kienet din parti mir-raġuni wkoll li, li tagħmel dawn il-workshops għax inti bdejt tagħmel semmejthom diġà workshops ma' awturi oħrajn li bdejthom f'Malta eh, u issa qed tagħmel b'suċċess ħafna ikbar eh, fl-Amerika mill-li nista' nifhem. Ġifieri dik kienet waħda mir-raġunijiet forsi li, li ħassejt il-bżonn ta' iktar eh, ingaġġ mal-qarrejja u, u, u feedback. Iva, żgur, għax għax inti darba jisek tippubblika ktieb ħaddieħor jarak bħala ma nafx qisu resource jew xi ħadd xi ħadd li jifhem ħafna, fhimt li fil-verità jista' jkun jista' jkun le. U kien hemm ħafna min kien jgħidli isma' nista' nibgħatlek il-poeżiji biex tgħidli humiex tajbin. Issa, I mean, poeżija jiena jiena qatt bniedem ma ħa ngħidlu isma' din poeżija ta' qalbek tiktibx iktar sewwa, imma imma dejjem hemm dik iċ-ċertu room for improvement dejjem nistgħu nibnu minn fuq li hemm sewwa dana dana huwa proċess li bħala kittieba bħala poeta ħajtek sħiħa tibqa' inti titgħallem. kif dak mm. l-iskill inti um, kif il-vuċi tiegħek qed tinbidel ħafna affarijiet eh, u ħafna mbagħad hemm hemm tip ta' persuna oħra li jiktbu l-poeżija bla editjar, bla xejn, u jaħsbu li dik trid tkun lesta. Hemm dawk l-extremes li speċi ta' ma jifmux li jew ma jridux jaċċettawha li l-poeżija mhix toħroġ lesta perfetta. Ġieli tikteb forsi l-ewwel draft tkun ikun vera tajjeb. Mhm. Però fil-verità ħafna mill-poeti I mean Hemm dak hemmu l-iskill, fimt li. Tillostra tillostra x-xogħol tiegħek u tiskolpih le u taħdem fuq. Kważi rrid, eh, kważi rrid, eh, tiskolpih eżatt, kważi rrid ngħid tirrakmah. Eh, hmm. Fimt? U hemm hemm qiegħed l-iskill u mhijiex xi ħaġa li li ħafna minn nies jgħid li jgħidlek għax poeta jitiġih l-ispirazzjoni u tu joħorġu l-kliem u that's it, it's ready, it's perfect, le. Ma allura kif taħdem bil-workshops tiegħek, Mirjam, jekk inti jiġi xi ħadd għandek illi inti għed minn tista' tgħidlu din poezija ħażina, però taraf meta xi ħadd għandu potenzjal u meta xi ħadd kważi forsi tgħidlu isma' forsi fittex xi ħaġa oħra, forsi tista' tkun aħjar id-doq strument. E, imma jekk jiġu għal dal-workshops, da ħajsiru tajbin, ġifiri kif kif kif in id-dinamika ta' dan ix-xogħol qed tagħmel. Mela jiena nipprova nikkrea ambjent fej dak li jkun ħossu li jista' jikteb mingħajr mingħajr żgombru. Dak li nipprova nagħmel issa meta nara li xi ħadd lest jitgħallem, issa mhux jitgħallem minni ta', jitgħallem mill-kitba tiegħu stess, jitgħallem mill-prattika tiegħu, mill-proċess, miż-żmien, Mill-qari, mill-proċess, eżatt. Meta xi ħadd lest jitgħallem u lest li jinduna li li l-proċess qatt ma qatt mhu lest, li inti qatt mhu spiċ ta' tgħallimt kollox. Hemmhekk jiena dejjem se se se ninkoraġġih dak li jkun. Jekk ikun xi ħadd, kif għedtlek qabel, li jiġi u speċi ta' ma jridx li mmissu kelma mill-poeżija, hemmhekk ma nistax ngħin. Hmm. Fimt nista' ngħid isma' għax ma tmurx taqra dan il-ktieb u dan il-ktieb u dan il-ktieb, forsi jgħinu klienti tinduna fejn tista' teditja il-klim tiegħek fejn tista' forsi iddaħħal xi xi literary device, tagħmel ftit xi ħaġa għal gost tal-qarrej jew li li il-kliem tiegħek ikunu iktar ċari hmm. ħalli l-qarrej mhux tħallih b'ħafna question marks imma jew jitgħallem xi ħaġa jew ikun sorpriż, jew tkun sorpriż inti meta meta tikteb għax dik hi l-ħaġa. Poeżija titgħidlek xi ħaġa. Jekk jiena ngħidlek għax illum qomt u kelli wġieħ ta' ras, it's not a poem. Mm. Fimt? Mm. Ma jekk jekk inpoġġija mod ieħor, mod interessanti, mod li tissorprendi in a way jew jew jew tħallik b'xi ħsieb Imbagħad ok, għamilt poezija, ksibt poezija. Dik li nipprova nagħmel jien li nispjega d-differenza. U la la issa tħalt għalija ħan saqsijilek. Inti x'jagħmel li x'jagħmel lilek poeta? Naħseb li x'jagħmel li li poeta Eh, u t-titlu naċċetta, iva. U il-mod kif nosserva eh, xed jiġri madwari. Il-focus tiegħi. Kif inħares lejn l-affarijiet, kif nuża l-immaġinazzjoni, kif ninnota u niftakar. Hmm. Mela, nifukaw ftit fuq il-kitba tiegħek. Inti kien hemm hemm eh, mixja u differenza kbira naħseb minn l-ewwel eh, ġabra li semmejt pomegranat ħar tal Mirjam Kalea tal-lum fost l-aħħar pubblikazzjonijiet tiegħek Come Closer eh, għandek metafora naħseb li, li kibret immaturat iktar friska iktar komplessa wkoll. Eh, tħossha di kif kif meta tħares lejn il-kitba tiegħek stess. Eh, nbidlu il-vrus imma nbidlet anka l-forma. X'tinnota fik innifsek? Mela, l-għanet tajab li nejdu li Pomegranate Heart hija ġabra li ktibta bejn kif għedt inti ppubblikajt tard, bdejt nippubblika naqra tard, però żammejt il-poeżiji kollha jiena, ġifieri hemm poeżiji f'Pomegranate Heart li ktibthom meta kelli erbatax-il sena u oħrajn li ktibthom meta kelli tmienja u għoxrin. Però jew ftit inqas. U kienu għadhom jogħġbuni ngħidlek il-verità. Xi daqqiet nħares lejhom u ngħid uff għaliex ippubblikajthom, imma imma għax kienu ro ħafna, kienu ma kienx hemm editjar, kienu in a way e, kien hemm inqas metafora, kienu kienu qed jispjegaw l-affarijiet eżatti kif inhuma u hemm min jaqra metafori fihom imma nassigurak li hemm hemm inqas metafori milli milli hmm. jidhru on the surface. Hemm iva il-bidla il-bidla nara u nħossha Ehm, l-ewwel net jiena naqra ħafna, ehm, naqra ħafna craft essays, naqra minn kollox, imma imma naqra ħafna non-fiction. Ehm, u speċjalment din l-aħħar ġabra ibbażajta ħafna fuq dreamscapes. Mort eh, dal-sajf kont attendejt weekend konferenza fuq il-manuskritt. Ġifieri dina kienet ma' edituri fejn il-manuskritt kellna kien mod u wara dak tlett ijiem imbidel mhux darba, imbidel kemm il-darba speċi ta' u vera ġeluna naħsbu fuq l-ewwel nett il-pożizzjoni tal-poeżija sewwa l-ewwel waħda, il-prolog, is-sezzjonijiet, tibda kull poeżija tgħid imma din toqgħod f'dan il-ktieb, jiġifieri telqu ħafna Karl. Mhm. Fimt, kien ktieb u sar ċebbuk biex tara differenza. Telqu ġew il-ġodda l-editjar kien to the max, mhux tiegħi biss, ġifieri batt il-manuskritt lill-editor professjonali, I mean, xi ħadd vera jifhem ħa iktar żmien, ġifieri kienet ħaġa li vera kienet diffiċli għalija li qisni kont drajt li l-poeżiji niktibhom u wara ftit noħroġ ktieb imma din id-darba kelli nkabbar il-paċenzja ħafna iktar u kull poeżija riedet tkun It's hundred per cent, jiġifieri tajtha l-attenzjoni, ħsibt ħafna fuqha, ridt nara li kull linja hija fil-verità dak li rrid ngħid. Is-suċċess tal-poeżija għalija dejjem dejjem ngħid li s-suċċess hu bejn l-istampa li qed nara f'moħħi, għax jiena bħala kitba naraha bħala stampa, it's a vision, it's a second, u l-kliem li li as close to hundred percent as possible qed ngħid dak li rrid ngħid mingħajr ma ninħeba. Hmm, hmm. U dan proċess li tħalt fih b'dan il-mod tant intensiv wara li kont tgħid wara li għamilt dan il-kors, le? Għamilt dan il-workshop eh, li. Iva, kont qed ninduna bil-mod il-mod. Thanks to, in a way, l-osservazzjoni ta' artisti oħra, mhux biss kittieba, imma fis-sena naħseb tal-pandemija fit-2020 kont residency il-Ġermanja, għamilt xahrejn ma' artisti li kienu qed jużaw ħafna ħafna media, ħġieġ, tafal, U, u kont, kont nosserva id-dedikazzjoni tagħhom li kienet li kon, li, li meta komparajta ma' tiegħi u d-dedikazzjoni tiegħi għall-kitba, kważi bdejt nistħi u bdejt ngħid miegħi nnifsi, Jiena mhux vera ddedikata għall-poeżija u meta rajt li anki, per eżempju, anki wara l-ikla ta' flaxija jmorru jiċċekkjaw jekk dan it-tafal f'liema stadju wasal, imma kienet vera, kienet wake up call għalija. Li nara artisti oħrajn u l-paċenzja tagħhom u bdejt nitgħallem minnhom u wkoll, naħseb Marzu li għadda kont intqajt ma' Gaja tal-Madun li ġie Malta għall-festival sewwa li kont miegħu fil-festival jiena. U ltqajna għal ftit għax konna konna fl-istess konferenza u u konna qed nitkellmu speċi ta' fuq fuq ix-xogħol tagħna x'qegħdin nagħmlu u qalli frażi li li vera baqgħet miegħi u xxokjatni qalli qalli You need to embroider your words in gold. U ġi hekk għamel wiċċu ma' tiegħi qalli Mirja, you need to embroider your words in gold. U qed qed tisma' qed spiċċ ta' ġejjin ħafna sinjali li qed jgħiduli li għandi bżonn ħafna iktar paċenzja. Ma di torbot ukoll ma, ma xi ħaġa li tirritani ftit. L-idea naħseb hemm barra, mhux qed ngħid li tiegħek kienet hekk, imma ċert li li tiltaqa' ma' ħafna eh, li l-poeżija kważi hija l-eħfef medium eh, tista' tiktiba għal kontrarju ta' li tagħmel skultura pereżempju, wieħed jista' iħażżes erba' versi jaħseb li l-ewwel erba' versi li jiġuk bl-ispirazzjoni għandhom jitħallew kif huma, kif kont tajt. U hija eh, idea tal-poezija li ddejjaqni għaliex jiena stess poeta l-ewwel net u naf eh, kull kelma xi tfisser jew x'tiswa eh, u it-tina, u nimmaġina inti tiltaqa' ħafna iżjed magħha minni, tesponik għal tant imbarazz li qiegħed hemm barra. Fl-istess ħin ma tridx twaqqaf lin-nies milli jkunu kreattivi, imma għandna isu eh, nuqqas ta' border eh, bej xini poezija u hija hija definizzjoni impossibbli li tgħid x'inhi l-poeżija jew jew jew jekk xejn ikollok tinkludi tant affarijiet li ma tispiċċax. E, imma hija faċli, le? Ġifieri dik hija naħseb li twassal għal ċerta l-SFR e, attitudni li l-poeżija għal kontrarju ta' romanz ta' 600 faċċata li t-disciplina. Eh, ma nafx, nimmaġina li mhm. tara ħafna inti wkoll. I mean, hija faċli għax kull manna bżon kważi kważi laqa skarta u lapes xi daqqit tiktibha kważi f'moħħok poeżija. F'dak il-lat. Eh, f'dak il-lat. Mbagħad speċi ta' kull ma ma nafx, tintaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li kiena nikteb poeżija wkoll, li kważi kulħadd speċi ta' at some point kiteb poeżija, forsi forsi f'dak iż-żminijiet meta jkun qed jikber fimt u kulħadd għandu xi poeżiji fil-kexxun allura dik ukoll. tkompli żżid ma' din l-attitudni mm. u kif jarawna n-nies. U kif qed tinti l-poeżija mhix faċli biex tispjega x'inhi. U I mean, nista, nista nibda ntik speċi ta' a technical point of view, ma tafhom inti daw l-affarijiet imma Iva, speċi u mbagħad hemm ukoll dak li tgħallimna l-iskola li lil ħafna nies they are put off by it. Sewwa għax jien almenu jiena meta kont l-iskola u I mean kien jogħġobni ħafna s-suġġett, però l-poeżiji li konna nistudjaw dak iż-żmien ma kinux poeżiji li fil-verità qed nifhmuhom. Femtu kienu, kienu ta' poeti, um, you know, irġiel bojot mejtin, um, li, li again bħala tfajla um, li jett naqra xogħol mhux kontemporanju Hmm. Mhix qed m'għandix dawk il-problemi jew m'għandix dawk il-ħsibijiet li kellhom dawk il-poeti, it was out of place. Um, fil-fema tiegħi. Nispera li issa l-kurrikulum huwa differenti u hekk naħseb li hu fil-fatt u li tagħti li tagħti impressjoni differenti li żgħażagħ ta' xini poeżija. Hmm. Sewwa li hmm. hija hija xi ħaġa ta' issa wkoll. Ekku, u hija l-poeżija tista' tkun xi ħaġa profetika, tista' tkun kummentarju, tista' tkun eh, riflessjoni fuq dak li għaddejn minnu, ehm, aħbarijiet. Però lura għal-kitbit tiegħek. Eh, nara lajt motiv tul il-poeżiji tiegħek minn tal-bidu ftit inqas f'tal-aħħar, però eh, hemmhekk qiegħda, huwa l-ikel, tħobb issemmi l-ikel, għandek ħafna eh, metafori nistaw nsejħulu metafora, insomma, naħseb marbuta mal-kċina, għaliex tħobb is-sajjar, għaliex tantikel. Et nitħa għax tiġri li ħafna din, li nsemmi affarijiet ta' spiss, ma nindunax, imbagħad waqt xi interview jgħidu li isma' u dan huwa l-każ. Inħobb ħafna nsajjar iva. Inħobb insajjar u nħobb nitma, inħobb li li l-ikel tiegħi iduqu il-ħbieb u l-familja, etc. Vera tatini ek sodisfazzjon u u it's my love language sewwa. Naprezza l-ikel ukoll, nħobb nikol. Inħobb il-varjetà u l-kreattività li hemm fil-kċina. Jiena jiena bħala bħala poeta, I mean, in a way inħossni iktar Mhux iktar, imma nħossni artista wkoll. U l-kreattività nħobb nurija anki fil-kċina, anki fl-ikel. Hmm. Mhux da qed nurija b'mod li speċi ta' timbarazzani fil-ħwejjeġ jew xi ħaġa hekk imma imma naħseb it's an extension tal-kreattività tiegħi li li nħobb insajjar in a way. U dejjem minn dejjem kont inħobb insajjar u speċi ta' it's the happy place. Fim ta' mhm. kif anki d-dar tal-ġenituri tiegħi il-kċina nqisa jekk naħseb fiha nqisa bħala a place to come together. Allura baqgħet miegħi. Inti l-aħħar ktib li li publikajt eh, huwa Come Closer. U xek. Mhm. Daka eh, Iva. li publikat l-Amerika eh, qabel qabel taqralna silta forsi minnu. K- Kif kif kienet il ġifiri kontet tajdilna dan il-proċess li għaddejt minnu ta' ta' li tiskolpi l-kliem kelma b'kelma. l-esperjenza tiegħek fil-pubblikazzjoni li ssib pubblikatur barra minn xtutna eh, għal ċebbuk bħal dan, kemm kienet jibsa? Mela l-ewwel net, mela l-workshop kien jissu iktar minn senidu. U dak is-sajf stess bdejt nibgħat il-manuscript u maċċetta ħadd. Umbagħad tajt qalbi għal ftitu, speċ taret indunajt li għax din hija, I mean, hija case of numbers u kol, speċ ta' inti ħafnet ħafnet jibatu, fimt l-Amerika, nikteb bl-Inglis, ħafna nieset jibatu il-manuscripts, pero rġajt dortu erġajt, reġa' nbidel ħafna u erġajt nibda nibgħat. Naħseb kien forsi f'Mejju, Ġunju, erġajt nibda, erġajt bgħatt il-manuscript forsi xi għaxra, għaxar postijiet oħra. U mbagħad Bottle Cap Press qaluli speċi ta' jogħġobna, se naċċettawh u bdejna l-proċess online għax dawn mhumiex mhumiex Alabama qegħdin California. Bdejna l-proċess li li eh, bdew id-dizin huma in a way ikollok tafda ħafna xina mdorrija Malta

Din kont rajta f'mużew Atlanta meta morna nżuru xi ħbieb, konna morna il-High Museum of Art, u meta saqsieni xi xtaqt, għax jiena kelli jisni nimla questionnaire twil, fimt, qisu il-ktieb kif nixtieq li jkun, il-, forsi it-teams tiegħu, il-deskrizzjoni tiegħu u hekk. U din l-istampa kont rajta l-high art jisimha Despair u vera ġibitni. U u għetlu għetlu toġobni l-istampa forsi xi ħaġa fl-istess burdata speċi u għalli actually it's available insejt il-kelma, imma peress li l-artista ila iktar minn 50 sena li mietet, stajna nużaw, stajna nużawha. Mhm. Il-bqija kollox ġara ħafna malajr ngħidlek il-verità għax l-editjar kien sar ħafna qabel. Mhm, Imbagħad kien kien każ ta' ta' setting, kuntratt importanti ħafna x'dana ħaġa li jsaqsuni ħafna nies, isma' jiena jiena rrid inħallas biex nippubblika ktieb, le ma tħallas biex tippubblika ktieb. Hmm. Il-pubblikaturi jkollhom kuntratt ġieli ħalsuk u ġieli jtuk royalties, ġifieri dejjem hmm. irid dik jisaqsu li ħafna. Jekk inti jitolbuk xi eluf biex tipprintja ktieb, Le, eh, eh, inti għamilt ix-xogħol. Dik li sejħula l-Vanity Press fil-verita, meta wieħed jippubblika xogħol tiegħu stess imma tru pubblikatur li qed iġolek tħallas. Però eh, taqra nasilta Mirjam minn dal-ktieb. Iva, mela le. Mela dil-poesija li se naqralkom Rebħet premju is-sena li għaddiet u fil-fatt kienet ippubblikata wkoll f'dan il-ktieb Awarded Writers Collection mal-Alabama Writers Cooperative, kienet kompetizzjoni, u jisimha A Choreography of Almost.

A cure for the mundane, Suddenly we are almost alive. U din din hija naħseb tiġbor ħafna wkoll it-tema tal-poeżi li għandek f'dan il-ktieb. Eh, però inti qed qiegħda anka bdejt naħseb għalmenu qed naraw issa pubblikazzjoni anka ta' forum ġodda bdejt il-mikrostorja, eh, flash fiction, kif kif eh, kif sejjer sejra din tranzizzjoni jew jew perjodu ġdid għalik li, li anka toħroġ forum ġodda. Iva, meta ġejt hawnhekk u, u speċta kelli, kelli dak il-ħin liberu, kelli l-ispazju u l-kwiet li differenti ħafna minn Malta, ħafna kwiet biex jiena forsi nipprova xi ħaġa ġdida sewwa u jiena dejjem niċċallenġja lili nnifsi għax l-unika mod li li li nikber bħala kittieba. Bdejt billi xi ħadd kien semmieli li missni nibda nagħmel reviews tal-kotba. li kienet xi ħaġa ġdida għalija, xi ħaġa interessanti imma diffiċli ħafna il-kritika tal-ktieb u speċi tal-li inti speċjalment poeziji, ktieb ta' poeziji li in a way jorbtu ma' xuxin imma they're stand-alones li sibta diffiċli ħafna. U rrit speċi ta' rrid nibda nikteb forom oħra u rrid nersaq lejn il-personal essay u l-memoir. Jiġifieri qisni qed nuża dawn l-istepping stones, l-essays bħala review tal-ktieb, flash fiction, micro fiction, mort għadni m'ilux f'Awwissu. konferenza fej, fej kena sessions ta' memoir, irvijet nersaq bil-mod il-mod lejn li nishtiq nikteb li jmiss bil-mod il-mod u għaktib ta' essays. Hmm. Li jista' jkun ma jkunux daqshekk straightforward, jinteressani ħafna l-hybrid, Karl. Il-kitba naħseb forsi jekk rajt dal-flash fiction li ħarġ dal-aħħar li tintroduċi anki Ingliż u Malti. Mhm. Mhm. U hemm anki element ta' poe proza jisa wkoll. Eżatt, eżatt, kont se ngħid, mhm. kitba li tkun poe proza u u kol kitba li forsi taqleb bejn, bejn proza u poezija. Hmm. sections hmm. differenti, se hemm essays li jużaw l-ispazju b'mod differenti, ma nafx jekk qatt rajċ jinteressawni ħafna dawn il-hybrid fejn kważi kollok il-paġna vojta u mbagħad ikollok footnotes biss hmm. li inti isek kważi nerġa' mmur għal dreamscape jisek kważi m'intix hemm, jisek kważi trid timmaġina kitba li mhijiex hemm li għandek deskrizzjoni tagħha biss jisek qiegħed ġew mużew kważi. U dak dak huwa l-speċi ta' it-tir finali tiegħi però dawn huma affarijiet ġodda għalija eċċitata ħafna li qed nikteb dan il-flash fiction micro fiction L-ewwel net vera qed nieħu gost għax differenti mill-poeżija fis-sens li mem hemm inqas mill-ħajja tiegħi fihom fil-kitba u hemm iktar immaġinazzjoni. Allura speċi ta' inħossni qed nilgħab b'xi ħaġa ġdida għalija. Hmm. U inti eh, involuta ħafna wkoll fit-traduzzjoni ta' poeti Maltin u xogħlijiet Maltin. li tiftaħlek eh, perspettiva għal xogħlijiet ta' ħaddieħor li mhumiex tiegħek u ma nafx kemm tiddakkar minnu, kemm kemm eh, jispirak. Iv, ħafna, ħafna fil-verità, għax meta tkun qed titraduċi poeżija ta' xi ħadd li għadu ħaj u qed tista' tkellmu, tibda tinduna kif jaħdem ħaddieħor. Eh, per eżempju, traduċejt poezija tiegħek, Karl, qed nitraduċi il-ktieb ehm, Varjazzjonijiet ta' skit ta' Nadja Mifsud. U minn Nadja nitgħallem ħafna wkoll. Għandha dik il- dik il eh, ħanerġa' ngħid paċenzja, imma mhix paċenzja biss. Hija eh, li tiqpa soda sakemm insibu il-kelma perfetta. Mhm. U mbagħad anke jekk nerġgħu nbidlu l-għada. Fimt ma dik mhm. il-ħaġa jiena toġobni li li li inti you're, you're not satisfied with. Fimt vera tkun tallimt ħafna minn għandha. Jiena speċi ta' tajd li inti qed tagħmlu xogħol iva, imma imma diskussjonijiet mm. fuq kelma fuq linja Inħossni xxurtjata li qed naħdem ma' ċertu nies li nitgħallem ħafna minn għandhom. U nimmaġina jinti ġrili u kol anka viċi versa meta xaħat li titraduċi xol tija jibda jistaqsini dwar kelma kelma u vers vers ġili ġaluni nirrevedi dak li ktib fl-oriġinal. Għax ġaluk taħseb iva, iktar. Ġalek eh, ġalek taħseb ħafna, definitely. Mirjam, il-ħin qed itir, eh, però xtaqt nmiss għalmenu punt importanti ħafna tax-xogħol tiegħek ukoll li huwa li inti taħdem fuq il-Kumitat Viċi President ta' Pen Malta, l-organizzazzjoni tal-awturi ġurnalisti kittieba favur il-libertà tal-kelma. Aħna u nirrekordjaw dan il-programm, eh, naħseb punt importanti ħafna ta' Pen International Pen madwar id-dinja hija s-solidarjetà bejn l-awturi, ġurnalisti, fejn nafu fost l-oħrajn pereżempju madwarna l-Eġittu hemm ħafna ripressjoni ta' ġurnalisti tal-libertà tal-kelma nitkellmu favurihom inmexxu l-każi tagħhom. Aħna hawn nirrekordjaw ħirġin aħbarijiet terribbli, xokkanti mill-Libja dwar il-maltemp dulluvju li qatel għexieren t'eluf milli nafu s'issa ta' nies u waħda mill-affarijiet li ħarġet minn dan id-dulluvju kienet fil-fatt poeżija li sirna nafu ta' dan il-poeta żagħżugħ Mustapha Trabelsi minn Derna. li nqatel mid-dulluvju, però kien profetiku, kien eh, wieħed mill-każi fejn il-poeżija hija wkoll profezija għaliex eh, fuq il-Facebook tiegħu ftit qabel ma seħħ id-dulluvju qatilhom kollha eh, kiteb din il-pożija ħanaqra għaliex naħseb jeħtieġ nagħmlu anka unur lilu. Ix-xita. Tikxef it-toroq imxarrba, il-kuntrattur qarrieqi u l-Istat fallut. Taħsel kollox, ġwien aħla sfur u suf il-qattus. Tfakkar il-fqir fis-saqaf fraġli u ħwejġu mtertqa. Tqajjem il-widien mit-trab għajjien u l-vojt lubien. Ix-xita, elm it-tjubija, bxara tajba, twissija. U għażilt li naqra din ukoll, Mirjam, għaliex Mustafa qed jolqot il-korruzzjoni f'pajjiżu, il-kontratturi qarrieqa, l-istat fallut mal-forza tan-natura li waslet għal katastrofi totali. Mirjam, x'nistgħu ngħidu aħna fuq il-xogħol tagħna f'pen eh, importanti li ngħidu kelma dwar dwar dan ix-xogħol li qed nagħmlu għal dawn l-aħħar sentej issa minn twaqqafna. L-ewwel net kar grazzi tal-li traduċejt u rajt dik il-poeżija tqabbad nil-bart jiena kull darba rajta kemm il-darba ma familjari wisq, eh, familjari ħafna. Ma situazzjoni tagħna f'Malta. Mm. Dik il-verità. Mela bħala pen eh, daw l-aħħar snin li li li ilna namlu x-xogħol tagħna naħseb l-ewwel net il-qatna ħafna topics differenti, sewwa li aħna nipproteġu drittijiet ta' persuni varji li qbiżna speċi ta' li konna ta' solidarjetà ma' ma' min forsi jew ma kellux vuċi, għax dik il-verità li hawn ħafna nies m'għandhomx vuċi, u pereżempju Daphne li ma tistax iktar titkellem, fimt. U xi daqqiet inħossni li li hemm ħafna affarijiet u nistgħu nagħmlu ftit. Imma fil-verità Pen Malta kien hemm bżonnha u kuntenta ħafna li nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol. U xi daqqiet ngħid, pereżempju, x'inhu l-iskop li nittraduċu poeżija ta' dan il-poeta, imma jekk tgħallimt xi ħaġa żgħira miż-żmien tiegħi bħala kittieba hu li li hu importanti li nibqgħu niftakru lil min ma jistax ma jistax iktar ikun hawn. Mhm. Importanti li kif tajt sorry tal-code switching, imma ħanejda bl-Ingliż, we bear witness, għax hija mhm. hija xi ħaġa li bħala kittieba, bħala artisti, bħala poeti. In a way, dak hu x-xogħol tagħna. li li li nkunu ta' vuċi għal ħaddieħor aħna li nistgħu mhm. jista' jkun li xi darba aħna ma nkunux nistgħu nitkellmu fuq l-inġustizzji. Ma naraħi xi ħaġa li hija impossibbli jiena li li tmisslilna wkoll. U minn bid-distanza li għandek minn fejn qiegħda inti, kif tħares lejn Malta f'dawn l-aħħar snin? Eh, tħossok iżjed irrabjata, iżjed frustrata, iżjed rassenjata? Kif kif qed tara l-Malta minn hemmhekk? All of the above. Fil-kontest fil-kontest ta' eh, il-medja, l-libertà tal-kelma, x'qed jagħmel l-istat f'dan ir-rigward jew x'mhux jagħmel? L-ewwel nett, speċi ta' nħossni naqra maqtugħa, mhux dejjem ninduna eżatt x'qed jiġri u dik diffiċli u tqabbadni ftit dwejjaq x'daqqiet għax speċi ta' meta kont hemm, anki bħala pen Malta, ħassejtni li iktar stajt inkun hands on u ngħin. Inħossni frustrata għax qishom l-affarijiet il-korruzzjoni, il-fatt li qegħdin inkissru ħafna min-natura, eċċetera, donnhom marru għall-agħar, ngħidlek il-verità. Bħala xi ħadd li mhux qiegħed hemm u li nara huwa speċi ta' selettiv, fimt, jisu l-affarijiet li li nara fuq in-news, fuq Facebook li jgħiduli l-ħbieb. Ħafna ħbieb qaluli sew għamilt. Li jiena ma ħossnix proud tagħha li sew għamilt li tlaqt l-hemm speċi. Ovvjament kelli r-raġunijiet tiegħi u kulħadd irid jgħix ħajtu in a way. Inħossni li li minix edem ma nistax ngħin daqshekk, nipprova nagħmel li nista' ukoll bħala bħala pen. Però mhix qed nara li l-affarijiet sejrin għall-aħjar. Qed narhom sejrin naqra għall-agħar jew ħafna għall-agħar. Nispera, kważi kważi nispera li tiġri xi ħaġa li it-xokks li tagħmel differenza kbira hemm ħafna min qed jiġġieled għall-ġustizzja, però m'hemmx biżżejjed. Hemm ħafna nies li jħossuhom komdi kif inhuma, allura jekk ma taffettwahomx direttament, jekk jaraw 'il ħaddieħor ibati huma they're ok. naħseb ma jagħmlu xejn fil-verità u bħalissa is-sitwazzjoni li jekk ma tagħmel xejn qiegħed man-naħa l-oħra. Hemm ukoll ir-realtà li speċjalment fejn tidħol libertajiet, libertà tal-kelma u demokrazija hija dejjem work in progress. Ġifieri apparti nuqqas ta', ta inċentiv ta' nies li jagħmlu milli jagħmlu xi ħaġa hemm ukoll il-fatt li din hija dejjem battalja eh, u aħna qed nagħżlu li nkunu fuq il-front line tagħha propju għaliex niktbu għax aħna kittieba jew ġurnalisti u rridu li nibqgħu niġġieldu għal dan l-ispazju. Mirjam, il-ħin tar nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna. Grazzi ħafna wkoll lil Claire Azzopardi tal-għajnuna li tini bir-riċerka u anka enitni biex nitraduċu il-poeżija li qrajna. Grazzi wkoll lis-semmiegħa li ta' kull ġimgħa jingħaqdu magħna għal episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħallulna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, il-Facebook u YouTube ta' Pen Malta. Biex tissieħbu jew tagħtu donazzjoni ibagħtulna email fuq penmalta@gmail.com u nwiġukom inwiġbukom bid-dettalji. Grazzi niltaqgħu ġimgħa. Grazzi.